بۆی کە بتوانین ئیشی پێ بکەین هەر لەبەرەوەی بۆ نمونە ئەگە سیرتان کردبێ لەو کێبڵانەیەدا ئێمە کێبڵێکی کۆنسولمان هەیە کە خۆ ڕەتی ئارس 232 لە کۆمپیوتەری دەبێت لێش پۆرتی کۆنسولمان هەیە کە ڕەتی خۆی دەبێت ئیشەکانی من ئەم هەم دەتوانم بێم لەسەر ڕوتەری کلیکی لەسەر بکەم بێم بەشی سیLI لێرە دەڵا یارمەتی بدەم بۆ کامپیکردنەکەی بە شێوەیەکی دیفاڵداڵنەوە تر دەتوان بێم لێرە ئیشەکان بکەم یانەوەی تێ بێم لەسەر ئەو کۆمپیوتەرە کلیکی لەسەر بکەم هەمان شێوە بێم لەسەر بەشی دێسکتۆپ لێرە تەرمیناڵمان هەیە ئۆکەی لێ بدەم بە هەمان سپید و دیفاڵتەکەم لێرە دەستکەم بە کانفیکردنی ڕوتەرەکەمان یانێک ئەو دوانەتەوە ئێوە سیرتان کرد هەردووکیان یەکیشمان بۆ دەکەن چ لە ناو ڕۆتەری دابێت چ لە ناو پیسی دابێت زۆر هیچ جیاوازێکیان نییە ئەوەندەی ئەوە لەسەر کۆمپیوتەری ڕایە و لە بەشی تەرمیناڵەکەی ڕایە لە نێو پیسیدا لە ڕۆتەریشدا ناو سیێڵایەکی خۆی دامە دەتوانین کامپیگی بکەین و بۆ شێوازە بڕۆینە پێش ئەو بەس سەبارەت بە کامپیکردە ئەو کەڕات ئەمە بۆیکە هەر کەسێک نەتوانێت بێت داخڵی کۆمپیوتەرەکەی ئێمە بێ پێویستە ئێمە یعنی سەرەتاوە شوێنێکی سیفیتی بۆ ساز بکەین بۆ بابەتە ئێمە دەین زێنین پەسپۆردێکی بۆ دادەنێن بۆ نمونە ئێمە دەڵێن کامپی چینە سەر بەشی کاپیگۆرشن تی بڵی لە کاپیگۆرشن تی بڵی دا یوزەرنێمێکی بۆ دادەنێن یوزەر

پێمان نەکوتوە هەر کاتێک کە داخڵی CLI بووین بە حساب یا بە کابلێکی کۆنسوڵ کەسێک داخڵ بوو داوای یوزەرنیم پەسوۆردی لێ بکا بۆ بابەتی ئەمە دەچینە نێو کامپی بەشی کام پیتی کانفیگوریشن تیبڵ لە کام پیتی دەچینە لاینی

قسەی بکەنەوە کەرتی داوی زەمین پەسوەردەمان لێ دەکەن وزێرەکەمان تێست بوو پەسوەردەکەشمان عادەتەن ناینووسێ ینی پیتەکانمان بۆ نانووسێ کاتێک کەمە پیتەکان دەنووسی ئیتر خۆی ئەوە لە سیاسەتەکانی توانین بڵێ پەکەی ترێسەرە

یاوەتا بڵێن یوزەرنیم پاسپۆرت سازکردنێ کە سەبارەت بە کێبڵی کۆنسولمان یا کەسێک کە دەیەوێ داخڵ بێ یەکەم جارێتی کە دەیەوێ داخڵ بێ لە هەر شوێنێک چۆنەکە سێتان کرد بە لە دنیای واقعدا عادەتەن ڕۆتەر و سیسەکانمان لە هەر شوێنێکی بن هەر کەسە کێبلێکی پێوێت توانای وی هەیە کە ڕەتیان بێت بەس پێشتر وایە کە هەر کەسێک کە داخڵ بوو پێویستە داوای زێنی پسۆدی لێ بکە ئەو سەبارەت بە

سویچێکی هەڵدەبژێرین سویچێکی بیست و نۆ شەست چەند کۆمپیوتەرێکیش هەڵدەبژێرین لێرە داخڵان دەکەین ئەوانە دێن بە کێبڵ ستریت ڕەب تێکتر دەکەین فاست ئینتەرنێتی سفر بۆ پۆرتی سفرام فاست ئینتەرنێتی سفر بۆ پۆرتی یەک بۆ دووەم و هەروەها پۆرتی سێم جرا دەکەین ڕپۆرتی چوارەم جڕە پێتەکە فاست فۆڕوارد تایمی لێدەم بۆی کەوانە زوو لەوت بن خۆی هەر کاتێکی کۆمپیوتەرێک یا دیوایسێک ڕەتی سویچەکەمان بێ دەوریسی چرکە کاتی پێویستە تاکو ئاپی دەکات بەس لە پەکەی تێسیدا دەتوانین ئەو کاتی وەلانێن و فاست فۆڕوارد تایمی لێ بدەین ئەو کاتە نامێنێتەوە بابەتەکەمان سەبارەت بە ئەو دوو پرۆتکۆلەیە کە دەمانهەوێت لە ڕێی دوو ڕا دەست بکەین بە کانفیگ کردن بەڵام ئەو کۆمپیوتەرانەی ماگە سیرتان کرد بێ هیچ ڕەبتی کێبڵی کۆنسولی نەبوو یانەوە کە دەتوانین بڵێین ئیشی کانفیگکردنیان یانە گە بین بین بۆ بەشی CLI سیرکەن ئێسێمۆ لە CLI ئەرسویسیدا لە کۆمپیوتەرەکان ڕاکتمانەگە بینە نێو کۆمپیوتەرەکان بێنە سەر بەشی دەستۆپی ئۆکی لێ بدەم ئێستێ ئەمن هیچ اختیارێکی نەدا بەم کەم توانای کافیکردم هەبێت یعنی بۆ هیچێک لە کۆمپیوتەرەکانمان ئەمە بینە بەشی تەرمیناڵی ناتوانین دەستکەین کافیکردنێ لەبەرەوەی کە ئەو کێبڵانە کێبڵی کافیکردێنین و هەروەها ئەو پەرمیشنێکی نەدراوە بە ئێمە کە ئێمە بتوانین کافیگی بکەین لە ڕێو کۆمپیوتەرانەوە بەڵام دوو ڕێگامان هەیە یەکیان تەلنێتە ئەوە تریان SSH هەڵبەت تەلنێت لە بواری سکوریتیەوە زۆر زۆر لە کەسترە یعنی سکوریتێکی کەمی هەیە بۆیە عادەتەن ئێمە لە SSH سود وەردەگرین بەڵام لەو ڤیددیویدا باسە هەردووکیان دەکەین کە چۆنێتی ئەوەی کە تەلنێتی بکەین یا SSH بکەین سەرەتا من دێم سویچەکەمان کانفیگ دەکەم جا ئەو کاتەی دێم بە کۆمپیوتەرەکان تەرلەتی دەکەم ئەو کاتی دەتوانم بچمە ناو کانفیگەکان سەیری لە بکەن دێمە ناو سویچی سەر دەست بە نێو بەشی ئینەیبڵی لە کانفیتیدا ئەستا تاوەکو پێشووتر یوزەرنێم پەسوۆردێکی دادەنێم یوزەرنێمەکەمان

ئەو کارە تۆز ئینتەری لە دەمدوای پاس ئینتەرنێتەکانی ئەوەی کە بۆ ئێمە گرینگە سیرتان کردێ یەک ئەو ویلەنە بۆمە گرینگە لەبەرکە ئێمە کاتێک سویز ناتوانین عادەتەن ئایپی بدەینێ

سەیرتان کرد بێمە ڕای نەویتوای سفر بۆ چوار مانای پێنج بۆ پازدە مانای ئەگەر کۆی کەینەوە هەردووکیان دەبێتە شازدە دانە پۆرتمان یانی شازدە کۆمپیوتەر لە شازدە شوێنی جیاوازەوە دەتوانن تێلنێت یا ئێسەسیچی بکەن بۆ جیازەی ئێمە ئێمە خۆمان دەتوانین مەنیزمنتیان بۆ بکەین بڵین بە یەک جیاز داخڵ بێ یا بە دوو جیاز داخڵ بێ بە سێ جیاز داخڵ بێتتر بارەزوی خۆتان دەتوانن بۆی دابنێن سیرکەن ئێستێ ئەم دێمە نێو ئەڵڵاینی سەرەتا ویتی وای ویتی وای ئەگەر هەر بەستی پێی داخڵکم ینی بەس ویتی وایەکەم بۆ پۆرتی سیفرەمێتی ئەگەر سیفر سیفر سپیس چواری داخل کەم یانی لە سیفر ەوە هەتا چوار کە دەبێتە پێنج دانە پۆرتمان یانی پێنج کۆمپتێر یا بڵێن پێنج جیازی جیاواز لە پێنج شوێنی جیاوازەوە دەتوان تێلنەدی ئایسەسەچی بۆ بکەن زۆر ئاساییتر بە ئارەزوی خۆتان دەتوانن بۆی دابنێن لەتر ئمە بۆ نمونە هەر بۆ سفرەکەی دەتوانین دابنین هە سفر بۆ چواری دابنین لێر دەڵێن لاگین لوکاڵ هەنی کەسێک کەویست داخڵی بێ زەنین پەسۆرتی داوا لێ بکە

ئەڵاینی ویتی وە ئەڵاینی ئەم ویلانەکەمان سێر دەکەمە ویتی وایەکەمان سێرکە ئەوە ویلانەکەمانە ئەگە سێرتان کردێ پێشتر نووسرا بوو شادداون و هەروەها ئایپادسیش سێت نەکرا بوو ئەم ئێستا ئەمە پێدەستماندا هەم لە حاڵەت یا لە تەستەیتی کوژانەوە یانی وەگەوەی پێمان کردێ هەنامانە دەێ و پێمان کردەوە و هەروەها ئەگە سێرتان کردێ لاینی ویتی وای سفر بۆ چوارمان ئێمە لاگینەکەیمان لوکاڵ کرد

لەبەر ئەوەی کە ئێمە ئایپی مان نەداوە بۆ کۆمپیوتەری خۆمان پێویستم سەرەتا ئایپی داخلی کۆمپیوتەرەکەی خۆم بکەم ئایپی دوی دەدەمێ و سابمێت مەسەکەی دیخوا گێتوەکان جەم ڕۆژ دەکەم پێویست بۆ ئەنە ناکە ئەوکەی دێمۆنی و کامات پرام تەرنێتی لێ دەدەم ئەو کاتی ئۆپێنی کرد کە ئۆپێنی کرد داوای زەنێ پەسوەردی لێ دەکە ئەو زەرەکەمان سیسکۆ پاسوۆردەکەمان تێست ئینتەری لێ دەین ئەو کاتی چوو ناو سویچەکەمان چوو ناو کانفیگی سویچی ئێنێبڵی لێ بدەم داوای پاسوۆردی لێ دەکەم پاسوۆردی هێرشم تێست و ئینتەری لێ دەم ئەو کاری تێ دەتاسوێنێ کانفی تی و دەستکەم بە کانفیکردنی کۆمپیوتەرەکەمان ئەو سەبارەت بە تێلنێتی بابەتەکەمان تا ئێستا ئەوە کێسە باسمان کرد بوو تێلنێت بەڵام تێلێت سکورێتێکی نەزمی هەیە بۆیە عادەتە سوودی زۆر لێوە ناگیرێ باشتر وایە ئەمە بین لە ئێسسی سوود وەرگێ SSH هەمان ئیشانێکە بۆ تێلێتی ماکردۆ دەیکەین بە هەندێک گۆڕانکاری زیاترەوە بۆ نمونە

ئینپوتەکەی سیرکە هێمایەکی پرسیار دادەنێم هێمایەکی پرسیار دادەنێم کە هێمای پرسیارم دانا چوار اختیارمان دەداتێ ئەین دەڵێت دوای ئینپوتەکەی تو توێن چوار اختیارێ بنووسی ئاڵ یانی هەر دوو پرۆتکۆلی SSH و تێلنێت دەتوانن داخڵ بن نان یان هیچ کامێکیان نەتوان تێلنێت یا SSH بکەن یان SSH مان هەیە یا تێلنێتمان هەیە ئێستا ئێمە بەس SSH هەڵدەبژێرین کەومان هەڵبژارد یعنی لەوەی بۆ دوا تێلنێت بۆی نەداخڵ بێت کەس ناتوانێت بە تێلنێت داخڵ بێت چون ئەگەر ئێمە هەڵی نەبژێرینەوە کاتیان SSH هەم تێلنێت دەتوانێت دوکیان داخڵ بن بەس ئێمە نامانەوە لەبەرکە تێلنێت ئەگەری هەککردنی زۆر زۆر زیاترە ئەو کەڕە دێم و ئەگزیت لێدەم لە نێو کامپیتیدا لە نێو بەشی کامپیگورشیندا دێم دومینێکی ساز دەکەم دومینێمێکی ساز دەکەم چون بە پێوی کێمان بۆ ساز دەکەم IP domain ئای پی دومەین نیم ناوێکی بۆ دادەنێم بۆ نمونە تۆز بە ئای پی دومەین نێتوەڕکی ئەگەر ئەو وشی کە لێرە دەینووسین ئاڵۆزی زیاتر بەخۆیەوە بێت نێتوەڕکی حاوت دوت کۆم

پیت بۆ دوو سەد و دوو هەزار و چل و هەشت یەک ڕەقەمێکم بۆ هەڵبژێرە هەرچەندی ڕەقەمەکەمان نەزمتر بێ ئەگەری هەکردنمان زیاترە بەڵام سیپیۆکی کەمتری دەوێت هەچەندی ڕقەمەکەمان بۆ 2010 نزیکتر بێ سیپیۆکی زیاتری دەیە بەڵام سیکورەتێکی بەخوەتری هەیە ئەمە عادەتەن ئەگە شوێنەکەمان دەگەڕێتەوە شوێنێک بێ عادەتەن ئێمە 1920 هەڵدەبژێرین بۆ شوێنانە بێ دووزارەی تری لێ دەدەین بۆی کە لێرە بم بڵام

هەردووکیانمان سیمولەیشن کرد ئەو سەبارەت بە سویسی بوو بۆ ڕۆتەریش هەمان ئیشی دەکا یانی هیچ جیاوازێکی نییە بەس ئەو کاتی ئێمە لە چوێنی لاینی ویتی وای پێویستە ئێمە بڵێین کۆمپیوتەرەکانمان یا ئەوانەی کە بە ئێمەوە ڕەبتن بە چ لاینێکیەوە ڕەبتن ئەگە سەیرتان کردبێ بۆ نمونە هەمان ئیش ئێمە دێن کۆمپیوتەرێکی دێنین لێرە ڕەبتی بەس ئەتەرنێتی سفر ڕەفتی گیگی سفر یا گیگی یەکی دەکەین ئەو کاتی ئەماگە لە بیرتان بە سویچەکە هەموو شتەکانی هەر ڕێک هەمانی شەکە بۆ سویچی کردومانە بەس ئەو ئای پێ ئەمە دامان بە ویلەنی دەناو سویچیدا ئەمە ئێستا دەبینین بۆ نمونە بە گیگی سفرەکەی بەس ئەوەندەیان جیاوازی هەیە هیوادارم بەسوود بووبێ سەرکەوتوو بن.